Ñande Ru Tũmpa ojeapo ñe'ẽrã jare ome teko jokuae rupi ñandéve. Ha'e ramo opyta ñande py'ape jare oñemo'ẽta ñane ápe.

Oñemboaykuére katuaguéitako ñane ñe, jare ñande reko reta oújetako ñamokañy. Añéteko Garako ojokuae cien por cien he'i chupe karai reta va'e jarahano, erei aguyjétako ñamokañy, sino que jarakatuavéitako tenonde opaite mba'e ñande ypy reta ñanembo'eva ha ñamboaykuerejétako. Añave oipótako oñemomoe kavy jare oho ñane ñe rupi kua yemyereta ojapovai. Mbaetima ojeapo kavy yandeve kua no, jaema kua tairuse reta mbaetima oipota oyemongueta ñane ñepe, oipotata ndipo oyemboe pyau kavy ye kua poromboeva reta, jae jokua che chepuere jaeva, kuñataireta jare kuimbae michi reta ipueretako oyemoforma ipyau. Jare ojeapo va'erã peẽti mbaravýke ikãi va'ekua tenda peguarã. Ñane ñe'ẽ ko hemete imba'epuere ñanoi va'e. Mba'e tuicha kia ñane ñe'ẽ va'e ohecha vai ipuere va'erã imiẽ ñande ndive, hagueña nde hokoroiñomi ñane retã rareta ndive. Che ja'e de que necesario yande puere va'erã ñamo myrãta ñane ñe'ẽ porque ja'e jokua ñane emo identifica como guarani jeiko. Karai ñe'ẽ, ñane ñe'ẽ jaeko oyovake oficialmente he'i ky'ápo constitución política reconocida a nivel nacional, no? Osẽ ojovake mba'epuere gunoi hokua ñe'ẽ reta, karaiñéva ha iñaneñe, hogua párto arovia mba'ete ñandepuere ñane marãrápe ñanemieri, oitarúpe ñe'ẽva, jepetéi karai reta ipyte rupi ñe'ẽ ñanemiéritava ñaneñe porque es reconocido a nivel nacional, osea como un derecho ñaneĩva. Asumir la importancia del idioma guaraní.

Ikávi ko ñane ñe pe ñane miari jare ñane ñe ñamomyreatã ikávi jaraja vaera tenonde autonomia indígenape. Todo proceso educativo se debe iniciar por algo que conoce el estudiante y en este en nuestro caso en la autonomia originaria guarani. eh, sería el, el, idioma guaraní que, que, le daría pertinencia cultural e iniciar eh, concretamente este, con bases en los procesos de formación. ñaneñe jaeko tekovéypy jare ijapy tetarareta jaechama kereiko ñaneñe ipyrãta ñande renta rupi ikaviko ñamomyrãta no oimeño jaiko Oiméño ñanoi ñandeýgui, jare añave ñamomyrãta ñai kua mborokuai guasu autonomía ñambohévae. Ñande ñe'ẽ jaeko mente yvyra rami, oime ijýpy guinoi jare hãka hãka reta. Jaema ñave jahecháta kérãitako ñamomyrãta kua ñande ñe'ẽ kua hãka hãka rupi. Jahecha. El modo de ser y el idioma guaraní debe ser el núcleo o la columna vertebral en el modelo autonómico de la nación guaraní,

Iru ñe'ẽri jemboryka rupi oiporúta ñane ñe'ẽ ténta imborykaréta oparavykyrétavae. Opáta mba'e hendaréta omohẽ ñe'ẽpe. Tupapireréta oĩta ñane ñe'ẽpe, tentaréta je oĩtavi ñane ñe'ẽpe. Kéapa kua mbaravýko ojapóta? Mburuvicharéta ténta imboryka Jokorãijovi he'i mborokuai reta Constitución Política del Estado, mborokuai jembuére ha remborokuai ñande ñe're Ley 269. Ñaneñe'ẽ rupi jaikuaa kirãi kói ñande reko, hechakuése, opytu hare omyerakuã ñande pya oenduvae.

Para eso les invito a trabajar en algunas preguntas para que luego puedan ser también enviados a sus docentes. Muchas gracias. Keraitapa ñamomyrata ñande ñe ñande mborokuaiguasupe? Mbae ñepeko nde repay'u? Mbaepa rejapota nde